namni silaa yaani gasde abdumaa fi sa'idoo jechuudha silaa nagayaan dhufanii dhufanii yaani nagayaan dhufanii mi'ee hoottu holiin mari'annaa hojii haasofna tasgabbiidhaan numaatutu nama fiiti numaatu walitti oromoodha askaraan waliin geenyu takka ni jirtimi afaanuma kanaayitu waa hunda balleessaas afaanuma kanaa waa hunda tolchaas jechuudha maaliif hoo jettanii aniin tun hokkilmaa lamarra saditti ni doo jechuudha kalaas Isaan waan akkana akkana akkanaa honaan je'an maallaquma kiyyaa fi maarree sanii irraa xalabadha. Malee dilli akkanatti isaan fiiganii xarraq je'anii maarree je'an kun hundinuu hin jiru jechuudha. Nagayaanin hojii deema jechuudha. Bas isaan kan hunda filate. An ammoo ilmoo akkuma ilmoo tiyaatti hin guddifadha. Saha gizee haatii isin xarraq xarraqee si arge ilmoo daleedu tiyaan godhadha ijaan malee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya irraa kanas viidiyoo birootiin isinii dhufee jira. kun kan maaliitii jechuun keessan oolamu akkuma beektanii kalee waan hojjetame agartanii jirtan jechuudha maalii waan hojjetame namni arginis maalii waan hojjetame of hojjetan taatanii in abbaan sadu salim alee namichi an silaa geeleedha jee nama kiyya jee yaani akka feete taatus nama kiyyaa geeleetii anan darbituu bakka takkatti waan takka narratti yaaddoo hamtuu jee an bira dhaqee jechuudha deemtee nama aduwwii kiyya na yaamte jechuudha hajjii fi egaste abdii fi sa'iidoodha akka nama ifiisiiti muhtaramaa kabajaa qabu jechuudha geeletii taa imaarreedha ammaan tanaas deebi'a gabbee jettee kuttee jechuudha sabsanitiin deema sabsanitti jiraan kamera kaa'ellee wanni ati baatuuf maali jee dubbii isiin gaggaafadhe osoo dubbii gaggaafadhu keessa wanni nan yaani sammuutii keessatti naa dhufee jechuudha walitti isiin jaalala tiyyi gelummaadhaaf osoo hin ta'in hoolni an qabame hajjiin waan kasii ta'uu fi eh, kan hunda hojjette jechuudha. Hoolni amma tanaan hidhaa seenee hidhamee jechuudha. Hajjiin kophatti hafa. Eh, Khalaas isiin waan kophatti hafa kana harkatti waan taateef mu- muraada isiin barbaadu san bakkaan gaatte jechuudha. Ana immoo habiibtii bakka isiin yaaddu san isii dura miti. Osoo isiin yaa- osoo yaaduudhaan isiin hin dhiyaatin ani si dura fakkaree yaadee fixee jechuudha. Isinuu yaani akhbaaraan naa dhufe jechuudha. Isinuu mumkin akhbaarishaan shakkiteef dura akkasi lollolte jechuudha. Akhbaari si gee kun kamaali hoo jettani Allahum salli wasallim alee namaa ituu isaan lamaan kun eegaa nan bira dhaqe beekta kan hunda naasaan isiidhaa fi hajjiin hol dubbisanii wal janaajjananii yaani warraa qabanii takkani jiraa miree warraa qabanii jechuudha isaan lamaan jaalala warii waan qabaniif jecha yaani ati si- siitee yaani innillee hoon jaalatiin isiin isa lubbuu dhabdiif jechuudhaan dhaqee isiin asaasan dhiira biroo yoo dhabde hajjii kiyya malee asaasan dhalaan akkanaa heerumtus bakka hin geessu guyyuma lama isiin guyyaa lammaffaatti guyyaa sadaffaatti hiikamte liinnoo maal jecha jaalala ijaa qabdi liinnoo hajjii kana maanaa isaan beektu maalummaa isaan beektu sababa maaliitti hajjii keenya duraa yoonni isin jaalattuuf maaliin jaa jechuudha sababa sanitti eegaan kaameeraa dhaamsee jechuudha. hedduu tokko lollee raafisiin yaani mana keessatti ol qabnee wal tumnee akkasitti sababa sanitti mana sanii bahee. Kun warraan tana bakka birootiin jira jechuudha. Bakki tunis inshaallah bakki nama jiru tanas boodaan adda isin baasa jechuudha. Bakka tamii mana kamii eenyu biraa boodaan isiniif adda baasa jechuudha. Hoo akka namitti sanitti ammaasis boodara deemnee ol loluu baanne isinin garsiisa jechuudha. Maaliif hoo jettan ammaan tana yaani maaliif yaani osoo isaan kana xiqqasho illee wajjin ta'in maaliif waan kana haasoo ta'uu kan jettan taatan Xiinno isiitu dhalaa hunda na jibbisiise. Maaliif dhalaa hunda na jibbisiifte yoo jette waanuma geelota tahan dhaluma waan ta'e silaa badalaan dhalaa badalaan silaa dhalaa janaacha yaani dhalaa hojii hojii geelee godhadhee onna jee dhiira silaa geelee godhadhee irra jirti hin jaa jechuudha maal jecha geeleen gisee ati jaarsa qabaatte jaarsa keessa yalaa fuudhuu yaaddi hooti qaadima qabaatte qaadima keessa yalaa fuudhuu yaaddi gisee ati waan qabdu Dhalaa sumatti hinaaftuu bishakla am yaa wanni kun dhaamsi kun dubbiin tun dhaamsa akka dhalaadhaaf taatu jechuudha. Nama tokko tokko jira jechuudha ka osoo isin yaani saahiba kiyyaa inni kun wanta kanarratti yaadu eh, lubbuu teetira amantu jechuudha. Boodara deebi'ee namni kun akka malee si godha. Akka malee sira yaada. Waan ati takka itti yaadin na godha jettee itti yaadin si godha jechuudha. Sababa sanittiin an nama namanu. Geeloo taajuu isa haa qabaadhu malee geelonni kiyya gizeen waan takka fuula isaanii ka dhugaa arke gize sanii irraa gallagga- irraa garagalaan. Waan isaan na- nu gootiin jenne gofaadhaan godhan. Maal jecha osoo namni nan miidha. Linnoo amantiin qabandhaan namni silaa duraan nagee qabaatanii waan na qabaatanii akkuma fuula duraan nooji deeman san- sanitti nooji deeman jechuudha. Linnoo ifiifuu amaana hin qaban ifiifuu yaani amantummaa waan hin qabneef gizee xiqqashu sooji deemanii takka waa sirrii takka waan ati qabdu kana harkanii waan san siraa fudhachuudhaaf yaalan si jijjiirame. Akkuma nama sin beekne agartee misoo hojii koplaas si nyaatan jechuudha. Waan amala ati takkaa irratti hin arkin jechuudha. Irratti agartan akkuma deemtu akkuma deemtu jechuudha. Sababa sanittiin an naman amanu. Abadan abbaa kiyyaa fi haadha tiyyaa uumaan taane isaanuu naman amanu. Abadan. Taakasii jechuudha hordoftoota kiyyaa. Een Allahumma salli wa sallim alayhi yaani amma san qofaa miti namichi eh, dhaamsa kiyya maanta naf tadhe yaani dhaamsa keessa hin jirtu kuni. Een eh, dubbii teenya ta duraanii taa deemnuu sin hin jaa ammasis deebi'ee jechuudha Eh, eenyu maqaan isaa Mustafaan na dawwalee naan jee na bakka ati jirtu niin beekaa an sin dhiisuu maarreedhaa honi amma tan askara qabneen finnee maarre kana rijiijii somboo deddeemu kana kana dhukkubsataa nama fakkaatu kana nyaatee dhuge hin fakkaanne kana eh, shayxaan rajiimii shayxaanni hoo isa arge yalaa fiigu kana eh, nama je'ee dubbata kana bara akkatti muka tokko natti fakkaatu akkatti natti cabsa nama je'ee numaan haddada anuma tana maal narraa barbaadanni aana jaarsa kiyya ka yaa'ii hojii godhuus jaartii jaarsa kiyyaati yaa'ii kan hojii godhuus isa maaltu isa naqee nadhocha yaa'ii nadhoolee akka isaati hojii deddeemu jira kaa Sa'idoodhaa fi abdiidha kaa kalas saahiboota kiyya jeeti hojii baxbaxbax jaa atfaal irraan toltu itti baxbax hin jiin nadhicha waan nama hin fakkaanne rijiijii deddeemtu ish nama dhukkubni qabe fakkaattaa suuraa ta'eef laalime numaa nama jeen haddadee bakka ati jirtu ni beeyna askara siffinnee maarree maarree maarree xarraq xarraq eesh maal askarri maal na godhame dhiira taanaan kun amata meeqa na irra deddeemu jirtan amata naaf deemna baatii jaa akkana Mee silaa waa na gootanii hanga kana keessa waa na gootan. Dhiirummaa tam qabdan saa nama duuba deemtanii waan agartanii naasa'inaadha fuula kiyya dura dhaabbadha haasaa dhiiroo qaba dhiiroo taatanii isin hin jiin. Ana isinirra dhiiraa baran. Isinirra dhiira. Numaa an fiidiyoo waraabee isin akka hoomsaala fiidiyoon tun isin dheeyxallee dhageessan jeetiitiin isin waraaba yaani. Akkana fiidiyoon tun akka nama isin fuula dura jiree isin taasoo yaasin. fakkaattu. Ammoo isin na duuba bakkaan ani itti namarraa hoon hin dhagee malee irraa quba hin qabne garteemi. Achi teessanii akka taatee bara kana taatee akkana gootee yaa habiibi telefoona badala na dawwatu bakkaan an jiru beektaami. Dhiira taanaan maa gizee san natti hin dhufin. Muu akkana dhootti dhokattee na dawwaltee akkana akkana naan jettaa. Shayxaana wasakaa naman fakkaanna. Anammoo bakka takkatti illee siif hin quudha. Maaliif hoo jettee yaani si- dhuga baanta jechuu kiyya bakka takka takkatti illee dhuga baanta waan ati jettuun illee waan feete haa hojjatte illee maaliif hojjatte namicha kiyya saricha kana gartee mi kaniin akka saawwannaatti eela deemu kana kana kana tuffachiise mana kee dhufee numaatu akka sareetti naa gangalata firaasha kan ittirra seenee cisee jechuudha hoo inni silaa si bira qarqara kee akkaan anjeettiif qarqara isaaniin bahin gizeen jiruun qaalii kiyya godhee taa'e atuu eessa dhayxee eessarraa na tuffattaa waan naman tuffannen nama tuffata jaanii duraanuu yaa'aa jira mushkilaan qabdu. han nama guddaadha namni tuffata mushkilaan hin jirtu anaa hitu bakka isinii olii inshaallah ga'uu deemana fakkaatti tanaafi mumkin na tuffattanii takka jechootaa fi maarreedhaa fi na daddarbattanii mushkilaan hin jirtu ammoo jechoota naan jette waan telefoonaan naan jette guutuu hin irraanfatiniin siin jaa

waan telefoonaan dubba yaani kottu bakka ati jirtu qofa beeknaa osoo hin tahin waan baay'ee haasa'e jechuun waan hedduu haasa'e saba sanirratti anis aaree waan sanis inni ni beeka taakkasiiti. Ammoo yaani matalan bakka namni tokko tokko jechuudha akka abdiitii fi sa'idoo jechuudha. Bakka isin jirtu ammaan tana nagarraa ammaan tana maarree goonaa midira ees jettanii warri yaani fannaafattan jechuudha. Asirraa boru hoo baqbaqa jechaa ooltanuu nun agartanii inni siin jaa maaliif hoo jettanii bakka dachii samiin hin jirreen jira jechuudha hoo feetanii. Ta akkasitti na arguu hin dandeessanii feetan samii tanaa ol baadha qalama loona biroo dibaadha wanni isin na gootan hin jirtanii isin hin jaa. Waan hundaafuu amma hordoftoota kiyyatti haa deebi'uun isin hin jaa hordoftoota kiyyaa araan tana geeletii biraan dhaqaa kumaan duraan isin hin jechuudha. Manni kun mana geeletii yaa hatii amma hoo isin mana hin jirtu dhufu jirti jechuudha hangonumaan xiqqashuma isin wajjin naasaa jee kaameraa kaadde jechuudha hoosha isaanii keessaan jira kaameraa kaadde tumaan xiqqashuma dhaabbadhu anis xiqqashoo aaraan qaba aara kiyya kana honiin baafadhe na honi namni tokko beeka osoo garatti hin qabanne ha baafatu bareeda jechuudha ha ammoo gara qabatu nama sanfirraa eega an ammoo nama garatti qabatu miti nama afaaniin waan juusan bakbak biyyee firaa yaasu Ta akkasiti akka gartanii hosha keessaan jira geeleen tiyya gizee isiin dhuftee inshallah hoo yani ka isiin na hayyam taate nama kaameeraa illee hayyamuu miti na fakkaatte ta akkasiti hoo isiin kana hayyam taate isiniif waraaba hoo isiin kana hayyamu taate aadee anumaaf isinii hojjaasee hojii dardashee waan hojii oolle waan akkaataatti oolle jechuudha holiif eh, yaada bahaa ta akkasiti jechuudha. ammoo warri ni agarraa ni agarraa ni agarraa jettanii aan dachii samiin rabbiin naa sakharee jechuudha rabbiin na jaalataa dachii samii na jaalachiise saniifuu mush geelee takkaa lama sadi qabaa aan duniyaan tun guututti naa geeloo ta'e jechuudha arraan tan hootuun diddi taan bira taan diddu taan bira taan diddu taan bira jechuudha bulaa Saniifuu akkasitti wanni takka kana agartan hin jirtu shakarinaadhaan isin hin ja'a silaa badala muwaasalaata baaftanii deemtanii na barbaaddanii silaa muwaasalaata san deemtanii sadaqaa faatti baafattan hedduu takka maali jecha namni tokko beekee addunyaa qofa osoo hin jenne akhiraa fiitis yaadachuun bareeda maaliif yoo jettanii namni waqtii waqtii isaa geessu hin beeknu anumarraa haa eegaltu abba fufadee haa eegalu arra hoji- arra jiraannee malee boru hin jiraannaan beenu saniifuu silaa muwasalaata keessan kan agarteemi sadaqaa godhattanis hedduu barbaada keessaafuu hordoftoonni keenyaas yaani isinis addunyaan isin hin kuchiisin jechuudha Eh, akkanuma keessa dhaamsa xiqqoo takkaan isinii godhu fadha maaliif hoo jettanii addunyaan tunfaaniyaadha jaanii addunyaan akkaataa itti kuttuun beekanii saniifuu sadaqaas sadaqaa jaariyaa matalan quraana keessan masgida keessa linnoo namni qaree hundi hoo isin duutan illee khayriin isiniif deemti masgida ijaaramu jiru hoo gartaan masgida saniis sabiila bakka bishaan hin jirre gartee mee nama tokko tokko jira maxaxawwaata qabe oli baasanii dachee bishaan baasaniif takka waan akkanaa hoo akka gartan taatanis sadaqaa godhadhaadhaan isiniin jaa jechuudha. Taa akkasiiti jechuudha linnoo asuma keessatti namni jiruutitu wal yaadachiisa jechuudha. Saahiba jechuun saahiba salaataa fi soomanaa fi khayrirratti si jaalatu si yaamu garteemi sani jechuun saahiba jechuun malee saahiba jechuun mushi akkanumatti gizee ati waan balleessi takkaa gizee yaa'ii gizee wannaa si bira dhaabbatu qofaa miti gizee rakkoo qofaa osoo hin taane akhiraa teetis kan si bira dhaabbatu jechuudha asumaanuu nama tokko tokko hageelota godhachuu fadhuu jira jechuun mushi saahiboota deemee na arrabsee waan arkinaan jiru osoo hin taane diliin irraa haqattanii Wanni isin na gootan takka illee hin jirtu. Ilmoo ammoo ilmoo namni ilmoo keessa keessaan dhufe ilmoo ati haadha eelaa fuutee mare haadha eelaa an zamaan hin fuune. Abbaadha ka fuudhe. An ammoo ammaan tana gaafa isiin abbaa bira jirtu kan namni haffaadaa irraan jijjiirre sanii fi ammaan tana silaa laaltanii silaa footoo isin dura qabee isinuu ni rifattan ammaan tana micoon dhiini deebi'ee fi haakima geessee huccuu wanna je'ee maali acha sahaadhumarraa fagaatte malee wanni takka keessee wanna taate huccuu idaa bitee fi taakasiiti waa taakasiiti jechuudha huccuu hunda bitee fi waa hunduu godhee fi nyaataa dhugaasisi waan isin itti taphattu maarree ammaan tanaa kunoo as jirti jechuudha basanaayitu achi ijoollee achi deemtee taphattu yaani ijoolleedhaami kaameraa keessa seensisee haadhaas akka harkisuusuun feene jechuudhaafi malee kunoo asuu jirti as taphachaa jirti jechuudha. Taakkisitti hordoftoota kiyya yaani anuu hedduu takkaan ifi quudha jechuudha yaani waanuma hundaafuu galanni rabbi faaga'uu anuu dandeettii qabaadha jechuudha nama ilmuuma saanuu ija saarra akka ija saatti ilaalu ana qofaan arge jechuudha namni tokko tokko mush ilmuuma saanuu qofa osoo hin taane ilmoo yatiimaa jechuudha ni miidha. yaani sah an afaanii nin ja'a yaani hin tuqu afaanuma qafa afaan akkamaan isin hin jee malee jee ilmoon tun diliidha hin tuqu ammoo ta akkasiiti jechuudha nama meeqaatamii jira yaani kamsaalaaf eh, haati nuuka irraa duute jechuudha akka malee ilaalu ilmoo yatiima tuqu jechuun yaani akka nama kabaa'ir min kabaa'ir gonnaa godhe jechuudha kabiiraadha saniifuu Nama meeqaatamii jira kan yatiima zallamee, kan maallaqaa haraam nyaatee, ribaa nyaatee. An kan hunda rabbiin hin beeka ni sudaadha sah. Niin beeka kan hunda sah afaan kiyya haa baalagee too. Afaan kiyya baalage malee kan hunda niin beeka. Bas kanumaan kan hunda godhu gizee namni na aarse waan biroo yaani akka isaan na aarsan san loo takkaa ta'uudhaaf yaani isaan aanaduudhaaf waan kan biroo dalaga malee nama rabbi beekulleedha. Sitiin isiniin yaa hordoftoota kiyya alhamdulillah. waaniin rabbii kiyya beekuuf jechuudha sah nama biratti waanuma arke ajoo maaliif jecha keessa kiyya hin beekan waan keessa kiyya hin beekneef jecha waan fedhan haasaanii diliitiyaa saama saatanii namni koomantii keessatti deemee na arrabsuus diliitiyaa narraa haqatte malee wanni ati na goote takka illee hin jirtu an nama lolaan deemuu miti jechuudha an nama lolaan deemu lolaan hin hojii deema nama immoo khayriidhaan takka nagayaan hin hojii deema jechuudha nagayaan hin hojii deema haa hamtuu isiniif fakkaadhu malee namni silaa yaani gasdee abdumaa fi sa'idoo jechuudha silaa nagayaan dhufanii dhufanii yaani nagayaan dhufanii mi'ee hoottu holiin mari'annaa hojii haasofna tasgabbiidha numaatutu nama fiiti numaatutu walitti oromoodha askaraan waliin geenyuu takka ni jirtimi afaanuma kanaayitu waa hunda balleessaas afaanuma kanaa waa hunda tolchaas jechuudha maaliif hoo jettanii anin duroo kilmaa lamarra saditti ni doo jechuudha kalaas Isaan waan akkana akkana akkanaa wanaan je'an maallaquma kiyyaa fi maarree san irraa xalabadha. Malee dilli akkanatti isaan fiiganii xarraq je'anii maarree je'an kun hundinuu hin jiru jechuudha. Nagayaanin hojii deema jechuudha. Bas isaan kan hunda filate. Ana immoo ilmoos akkuma ilmoo tiyaatti hin guddifadha. Sah gizee haatii isin xarraq xarraqee isii arge ilmoo daleedu tiyaan godhadha ijaan malee. Saniif garaa isii gubuudhaaf. waan arke haasaa malee takka ilmoo namaatillee miidhu maali yoo jecha horii an ilmoo namaa miidhe tiyyaas ni miidhamte jechuudha tiyyaas miidhamte jechuudha ilmoon tiyyaas waan karaa jirtuuf saniifuu isinis du'aayii teessa waqtiin du'aayii godhadhee yaani du'aayii naa gootanii walii du'aayii goonu jirra malee waqtii wal arrabsinee wal maarree jennu hin jiruun isiniin jaa namni tokko tokko koomentii keessatti gizee laalee yaani garaan isirraa mul'atu garaan sii maarreedhaa hajaan jechuudha namni tokko tokko jira ka garaan isaan guddannee haa yaani cinaacha lamaanii ba'atu jechuudha yaani mumkin asanirraa ta'uu faan mala yaani esh darraak yaani kan deemtee garaan qabduu maarreedhaa jettee waan agartee haasoytuuf maaltu fideedha yaani garaa an beeketitu nin qaba jee mira ati himte ka dhalu saniifuu waan agartan hin haasa'inaadha komantii jalatti illee an dhibbarraa dhibbatti garaa hin qaba saniifuu gaafa mawluudni kiyya dhufees ni gartaniin isin hin jaa isinuma biratti maqaallee baafnaafi waanuma hundaafuu akka mashaakilli kun nurraa gad dhaabbatee haduu aan jiraannuun barbaada jechuudha. Waan hundaafuu isin du'aayi nuu godhaadhaan isin hin jaa isinitti illee dheereesse. Taakkanaatiin isin jaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya waan hundaafuu viidiyoo birootti walitti deebina. Viidiyoon ta'e ta'araa tana fakkaatti jechuudha. Hanga viidiyoo birootiin walitti deebinutti nagannaa tura.